Ella.
Joël. Wärs du schonn eng Kéier plus one op enger Hochzäit? Am Fong theoretesch net. Eng gutt Frëndin wollt mech eng Kéier mathuelen op eng Hochzäit an huet da gefrot, ob ech kéint als plus one matkommen an do krut ech dann awer meng eegen Invitatioun, wat ech mega, mega süß fonnt hunn. An du?
Jo, ech war Schonn enker Place One op enger Hochzäit? Oder war dat eng Aluedungs déi fir zwee Leit war? Do sinn ech mer net méi sécher. Mee ech hu mech op jiddefalls gefillt wéi de Place One. Jo, dat Gefill hat ech definitiv awer och schonn.
Dat hei ass méi wéi Sex. All zweet Woch schwätze mir iwwert een anert Thema. Vu Kierperlechkeeten, iwwer Bezéiungen, bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex. De Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch freides mëttes um 3 op Radio Ara oder zu all Dages an Nuetszäit op www.sexpodcast.lu. Wëllkomm an Moien zu enger neier Episod vun Méi wéi Sex. Schéint neit Joer iech alleguerten. Happy New Year.
Dir Ella an eisen Nolauschtererinnen. Merci gläichfalls.
Wéi der et vläicht schonn bei eiser Introsfro iech geduecht huet, an wahrscheinlech och duerch den Titel vun dëser Episode, schwätze mer haut doriwwer wéi et ass Gaascht op enger Hochzäit ze sinn. Dat ass jo vläicht eppes, wat elo iwwer d'Feierdeeg opkomm ass, dat Leit hir Verlobung oder esou bekannt ginn hunn oder ee schonn eng Invitatioun kritt huet oder ee Save the Date, wou een da sech drop virbereede muss, dat ee vläicht dëst Joer dann iergendwann op enger Hochzäit wäert danzen. Ella, du hues lo relativ vill Erfahrunge gemeet mat Hochzäiten am leschte Joer, oder? Genau, mäin Oktober war voll gepaakt vun Hochzäitsevents, wat super flott war, awer och super stresseg deelweis. Jo, ech géif awer net anescht wëllen, 't war wierklech flott, flott, flott Erfahrungen alleguer. An du, op wéi villen Hochzäite wars du schonn? Also schonn op e puer méi, ech mengen sou véier oder fënnef insgesamt. Mee ech war d'lescht Joer elo och op enger an dat war déi éischt, déi net esou ganz familiär war an déi vläicht net esou aneschters war wéi déi éischt Hochzäiten, op deenen ech war. Also ech mengen, do hunn ech fir d'éischt esou atypesch Hochzäite matgemeet a lo esou eng relativ klassesch, souguer mat Kierch an dann enger Feier hannendrun. Also dat war, mengen ech, ganz esou de klassesche Wee, wéi vill Leit dat maachen. An do fänkt et bei mir da schonn un, well ëmmer wann ech esou dovunner héieren, datt Leit sech bestuede wëllen, da kënnt bei mir esou dee Gedanken, Ass dat net e bësse komesch? Virun allem wann ee sech dann souguer an der Kierch bestuede wëllt. Ass dat eppes, wat bei dir och esou opkënnt, datt s de denks, esou ass dat net esou voll dee hetero Ritual a wëll ech dat dann iwwerhaapt ënnerstëtzen? Schon jo, ech hunn awer och schon e bëssen sou déi Reflexioune gemaach vun dass ech d'Hochzäit dann éischter awer als Zelebratioun vun der Léift vun deene Leit gesinn. Jo do ginn et dann eng ganz Rei Ritualer déi virgeschriwwe sinn, wou d'Koppel sech entscheede kann ob se déi matmaache wëll oder net, mee bei deenen Hochzäite wou ech war stung awer definitiv ëmmer d'Léift vun deenen zwou Persounen am Mëttelpunkt, da war dat och manner komesch. Wann ech iwwer d'Konzept nodenken, fannen ech dat Ganzt natierlech och bësse komesch, bësse weird. Zemools well jo a mengen, a mengen Gender Studies hunn ech jo och scho vill matkritt, wéi schiedlech d'Institutioun vun der Hochzäit am Fong ass, wéi vill Ongerechtegkeeten doduerjer opkommen. Mee tatsächlech, déi Hochzäiten, déi ech matkritt hunn, déi waren awer ganz schéin. An do maachen ech mer awer och grouss Hoffnungen, dass déi Bezéiungen awer ëmmer d'Léift am Mëttelpunkt wäerten hunn. Jo, ech hu mer och oft geduecht, ok, Dass vläicht e bësse komesch, mee anersäits lueden dech déi Leit an, well se dech wëllen dobäi hu bei där Zeremonie oder bei där Feier. An da geet et vläicht net esou vill ëm meng Gefiller, mee zu där Zeremonie oder zu där Institutioun, mee vläicht méi zu menge Gefiller zu deenen zwou Persounen, déi sech bestueden. A matfeieren ass dann eng Zort vun Ënnerstëtzung déi ech deene Leit natierlech dann wëll ginn, well ech se jo och gären hunn a mech freeën, datt se mech agelueden hunn a se dat jo dann mat mir feiere wëllen. An dat et wahrscheinlech méi wéi ee Grond gëtt, sech ze bestueden, an deen vläicht net ëmmer ganz esou just Léift ass, mee vläicht och Virdeeler oder Sécherheet oder wëllen Traditiounen oprechterhalen, Dat kënnt dann nach dobäi, an dat ass awer dann vläicht net dat alleréischt un wat ech soll denken, mee do muss ech da vläicht einfach e bëssen méi relax sinn a soen, ok, Leit hunn hir Grënn, ech muss déi Grënn net onbedéngt wëssen oder ech muss se och net onbedéngt honnertprozenteg novollzéie kënnen, mee ech kann fir deen Dag bei iech sinn an iech mat ënnerstëtzen bei deem wat der feiere wëllt. An dat fannt ech am Fong ganz schéin. Jo, do sinn ech honnert Prozent d'accord mat dir. An ech hu mech och all Kéiers, wann ech eng Invitatioun krut, ganz geéiert gefillt a ganz gär gehat gefillt, datt déi Persoune sech vun alle Mënschen op der ganzer Welt a vun alle Mënschen, déi se kennen, dofir entscheet hunn, fir mech wëllen dobäi ze hunn. An jo, dat fannen ech och super schéin. A genau do ginn dann déi ganz aner Saachen, definitiv zweetrangeg fir mech. Jo, bäi deene ganze Ritualer ass halt ëmmer, mir kommen herno vläicht nach, d'Fro, wéi wäit ee sech dann do muss matmaachen oder aktiv muss ënnerstëtzen oder ob et do ok ass, wann een einfach dobäi ass an nokuckt. Fir mech ass sou eng vun deene wichtegste Lektiounen, och bei der Hochzäit, wou ech dëst Joer war, wou ech dann och méi oder wéineger de Plus eent war well ech déi Leit net sou gutt kannt hunn, mee dat éischter sou Frënn vu mengem Partner waren, hunn ech mer geduecht oder gesot kritt, du bass jo net d'Haaptattraktioun op der Hochzäit, mee éischter sou hues de eng dekorativ Funktioun. Dat hunn ech am Ufank ganz, ganz wäertvoll fonnt, esou fir mech selwer, fir matzehuelen, ok, haut geet et net ëm mech, et geet ëm déi zwee Leit, déi sech bestueden an ech trieden do e bëssen an den Hannergrond an, jo, hunn eng dekorativ Funktioun, ënner Guillemeten. Dat heescht, et geet duer, wann ech do sinn, wann ech gutt iessen, wann ech matfeieren, wann ech mech amuséieren an ech fannen, dat kléngt am Fong e bëssen easy, jo, Ass, ass esou. Mee fir mech wär dat awer esou ganz wichteg, mer dat an Erënnerung ze ruffen an einfach ze soen, okay, haut geet et net virun allem ëm mech, haut geet et ëm déi Leit, déi sech do bestueden. A meng Aufgab ass, mech ze ameséieren an ech probéieren, dat esou gutt wéi méiglech ze maachen. Jo, ganz kloer.
An ech fannen, et hänkt och ëmmer vill dovunner of, a wéi enger Relatioun ee lo zu de sech bestuedende Persoune steet. A mengem Liewen hu sech lo rezent zwou verschidde Koppelen bestuet an do war meng Bezéiung war ganz anescht. Déi eng Koppel, do war eng Persoun dran, déi ech scho ganz laang kennen, mat där ech am Lycée war, mat där ech ganz enk befrënnt sinn. A bei där anerer Koppel war ech eebe sou e bëssen e glorifizéierte Plus One vun enger Persoun, déi ech zwar scho e puermol kenne geléiert hat, mee mat där ech elo awer keng gréisser Relatioun hat an do hunn ech mech definitiv och als Accessoire gefillt an ech sinn einfach do fir fir d'Stëmmung ze genéissen, vläicht e bëssen zur Stëmmung bäizedroen mam Danzen an esou an awer ech hu mäin Job och vill doranner gesinn, fir menger Frëndin, déi mech matbruecht hat, eng schéin Zäit ze bereeden oder dozou bäizedroen, datt hatt eng flott Zäit huet, well hatt huet sech wierklech riseg op déi Hochzäit gefreet. Jo, dat huet mir dann och immens Freed gemaach, fir ze probéieren, him eng schéin Experienz ze kreéieren. An dann bei der anerer Hochzäit vu menger ganz enker Frëndin, do hunn ech mech awer dann och nach méi an enger funktioneller Roll gesinn, fir eben ze probéieren, dass alles riicht leeft, fir hatt bëssen ze geréieren, kleng Krisen vläicht hëllefen, déi ze léisen, dofir bëssi manner dekorativ. méi funktionell, awer och natierlech ëmmer mat dem Mindset, dass et drëms geet, dass déi bestuedent Leit eng schéin Zäit hunn. Mee has du dann do och esou eng Funktioun, dass de Saache mat organiséiert hues, ech weess net elo, iergendeen ee Spill oder iergendwéi eng Ried hues missen halen oder iergendwéi esou eppes, oder war dat méi esou ad hoc? Nee, ech hat am Fong keng offiziell Roll bei kengem vun deenen zwee, mee ech mengen, wann ee sech scho sou laang kennt a wann ee sech sou gär huet, dann, ech weess net, dat huet mech dann sou iwwerkomm, dass ech mat dofir zoustänneg sinn, dass alles riicht leeft. Also déi Persoun, vun där ech lech schwätzen, déi huet sech eng Kéier zu Lëtzebuerg an eng Kéier zu Southampton bestuet, eng Kéier mat der lëtzebuergescher Famill an dann eng Kéier mat der, gréisstendeels mat der Famill vum Bräutigam, déi an England ebe wunnt. A bei der englescher Hochzäit, do war ech schonn éischter ukomm an do hunn ech dann och beim opbauen a beim dekoréieren an sou gehollef an doduercher sinn ech dann sou bëssen mengen ech do ragefall an déi Roll vum mathëllefen dass et schéi gëtt. Jo dat huet mir awer och Freed gemaach, ech fille mech am Fong zimmlech wuel an där Funktioun. Wann een dann sou eng Aluedung kritt, dacks kritt een déi jo souguer nach op Pabeier, schéinen décke Pabeier, heiansdo hunn ech d'Gefill sou et gesäit een d'Aluedung schonn iert een d'Enveloppe opgemeet huet, well dat einfach esou e Pabeier ass, deen een normalerweis hautdesdaags net méi esou geschéckt kritt. Jo. An do steet jo dann déi wichtegst Infoen drop, also éischtens emol, datt ee soll RSVP, also Répondez s'il vous plaît, also einfach Bescheed soen, datt ee kënnt, An do kann een da vläicht och schonn seng Iessenspreferenzen uginn. Op jiddefalls ass dat e gudde Moment fir et ze maachen, well do ass d'Iesse wahrscheinlech nach net bestallt. Besser wéi zwou Woche virdrun. Dann steet och natierlech drop, wou et ass an a wéini ee muss do sinn. Do kënne mer vläicht och nach e bëssen iwwer verschidden Aarte vun Hochzäite schwätzen. Mee wourop ech eraus wëllt ass, meeschtens steet dann och en Dresscode drop. An do wollt ech dech froen, ob s de do verschidde Saachen erlieft hues elo bei deene villen Hochzäiten, wou s de wäers, oder ob dat am Fong ëmmer relativ ähnlech war? Ech ka mech just erënneren, dass ech mer bei der éischter Hochzäit ganz onsécher war, wat ech soll undinn, well ech kennen déi sech bestuedend Leit am Fong als sou ganz casual Leit an ech konnt mer net esou richteg virstellen, dass si sech giffe sou ganz schéin erausputzen an dann, dass Si géifen esou eng ganz formell Hochzäit feieren, wat et awer schlussendlech war, dofir ech hu mech awer dann ganz schéin ugedoen, also ganz chic. Jo, ech misst dat awer dann eng Kéier verséchert kréien vu menger Frëndin, dass dat wierklech dat ass, wat gefrot ass, well ech maan dat am Fong ganz gär. Fir mech ass dat esou, wéi wann ech mech bësse géif verkleeden esou an dat mécht mir immens Spaass. Dofir war ech esou, Ah, bass de der sécher, dass ech däerf deen an dee Rack an déi an déi Hoer? An dat war awer esou, do war ech ganz fancy. Dann fir déi Hochzäit zu Southampton war et bëssi anescht, well dat war eng Sikh-Hochzäit an do gouf et zwee verschidden Events, also enker déi reliéis Zeremonie an dann den nächsten Dag war esou, jo, esou déi Party, wéi se also net ganz vill anescht wéi déi zu Lëtzebuerg. A fir déi reliéis Zeremonie misst een als weiblech geliese Persoun ee Rack undinn, dee rofgeet bis bei d'Ankelen an deen och d'Ielebéi verdeckt an d'Schlësselbeen verdeckt an an deem een haaptsächlech sech konnt an de Schneidersëtz sëtzen, ouni datt do iergendeppes exposéiert gëtt. Dann den nächsten Dag bei der Party, do hat ech eng Lenga un. Dat besteet aus enger schwéierer laanger Jupe, déi bis op de Buedem geet, an enger Blus, De Bauch war bei mir fräi. Dann hat ech nach esou e Schëllerüberwurf, dat nennt een en Chunni, an déi gouf och u menger Blus festgespéngelt an déi konnt een dann och esou an d'Jupe randrapéieren. Also dat waren do ganz spezifesch Kleeder, déi ech do unhat. Dat ass jo wierklech e ganz konkreten Dresscode an och Saachen, déi een da vläicht net onbedéngt doheem huet. Bäi eis war et iergendwéi esou summer casual, oder sou eppes, mee si giffen sech awer freeën, wann een sech giff schick undoen. An vue dat dat an Éisträich war, konnt een och Tracht undoen. Dat hunn ech natierlech net gemeet, mee ech giff virun allem de Rot ginn, dat een fréi genuch sech Gedanken mécht, wat een dann nach sou an der Garderob huet a wat een da vläicht wierklech wëll undoen, well puer Deeg virdrun shoppe goen an dann net Eng passend Box fannen, dat ass e bësse frustréierend. Ech hunn awer dunn Saache fonnt, déi ech fir mech als Summer Casual gesinn hunn a wou ech och fonnt hunn, ok, ech gesinn gutt dran aus an dat ass am Fong formal genuch, fir net domm ugekuckt ze ginn a locker genuch, dat ech mech wuel dra fillen. Dunn si mer awer do ukomm virun der Kierch an ech hunn dunn festgestallt, dat ech massiv underdressed wier vis-à-vis vun all deenen anere Leit, déi do waren. Oh jee. Dat war dann sou bëssen sou, Hm, ok, ech hunn d'Aluedung gelies, dir hutt d'Aluedung och gelies, mee mir hate bëssen eng aner Interpretatioun dovunner. Ech hunn awer, mengen ech, net vill. lo béis Blécker oder esou kritt. Also dat ass ëmmer esou e schmuele Grad. Du hues jo och gesot, esou, jo, du hues Loscht dech erauszefiizen, mee do hätt jo och kënne sinn, datt dann all déi aner Leit sech net esou erausgefiizt hätten an da wiers de overdressed gewiescht. Dat ass, mengen ech, och ëmmer e bësse komesch. Mee jo, also vläicht ass do tatsächlech déi beschte Method, fir eng Kéier kuerz ofzeklären, wat da wierklech domadder gemengt ass. Jo, ech hat do och, ech mengen, ech hu mech elo erënnert, wat déi genau Wuertwahl war op der Invitatioun, an ech mengen, et war Sunday best bei där éischter Hochzäit, wou ech war. An dat hunn ech och ganz oppe fir Interpretatioun fonnt. Do war ech mer net esou ganz sécher. Do hunn ech tatsächlech och nogefrot an dann erausfonnt, dass et eeben sollt chic sinn. Du hues elo grad ugeschwat, et soll een net kuerz virun der Hochzäit nach Kleeder kafe goen oder et soll ee sech schonn éischter Gedanken driwwer maachen. Ech hunn tatsächlech de Rack fir déi Hochzäit den Moie selwer nach kaf. Ech hat mir virdrun en Outfit ausgesicht an deen hunn ech dunn awer eventuell net chic genuch fonnt, well dat war eng Box an eng Blus an ech hunn dann awer matkritt, dass all déi aner ganz chic wieren an dann wollt ech awer villäicht eng Alternativ hunn. An ech hat dat schwiereg fonnt, well ech war zu deem Moment e bëssen an enger Phas, wou ech mech a Räck net sou mega wuel gefillt hunn an wou ech am Fong éischter eng Box hätt wéilten undoen, well ech do och eng net esou ganz straight forward Relatioun zu mengem Gender hunn. Jo, ech hu mech dann awer fir de Rack entscheet, rëm aus deem selwechte Grond, dee mer virdru soten, dass et einfach mengem Empfannen no deen Dag net ëm mech gaangen ass an dass ech léiwer einfach genau ragepasst hätt, wéi et fir meng Frëndin dann am schéinste wier, och wann hatt natierlech nimools gesot hätt, du muss e Rack undoen an hatt am Fong an de Mëttelpunkt gestallt huet, dass jiddereen sech wuel fillt an dass ech mech och wuel fillen, mee ech hunn dann déi Entscheedung fir mech selwer getraff, dass ech éischter léiwer wéilt genau rapassen an dofir hunn ech mir dann awer nach ee Rack kaf, deen ech och ganz schéi fonnt hunn an an deem ech mech och ganz wuel gefillt hunn, also dat war guer kee Problem. Mee dat war kee sou en einfache Prozess fir do déi Kleeder auszesichen. Jo, ech ka mer dat gutt virstellen. Also ech denke mer, et gëtt ëmmer Méiglechkeeten fir den Dresscode kreativ auszeleeën. Oder halt einfach ze soen, ok, mir ass egal, ob do Genderen dropstinn op der Invitatioun oder net. Ech stinn einfach eng vun deenen zwou Méiglechkeeten oder vun deene Méiglechkeeten, déi do stinn, un. Heiansdo ass dat jo, dat dat gegendert ass oder dat dann eng Formuléierung benotzt gëtt, wou, wann ee se nokuckt, een dann da kloer ass, dat dat gegendert geduecht ass. An et kann een dat jo. einfach ëmdréinen, wann een, wann een dat wëll maachen. Mee do muss ee sech dann eben iwwerleeën, okay, ass mer dat wäert? Wëll ech dat maachen? Wëll ech vläicht drop ugeschwat ginn? Ähm, mä ech iergendwéi rosen domadder? An wa jo, dann ass, ass et mer dat wäert oder net? An wéi vill komesch Bléck wëll ech vläicht aushalen? op deem, op deem Dag. Also ech denken, dat muss een einfach iwwerleeën. An déi Iwwerleeung, datt et vläicht deen Dag jo net honnertprozenteg ëm ee selwer geet, wann ee just ënner guillemets gaascht ass, déi kënnt halt dann ëmmer nach dobäi. Jo, fir mech war et och eng Fro vu Confortabilitéit, well ech e bëssen nervös war iwwert dat Ganzt. An jo, dann gëtt et awer e bësse sou eng Aart Sécherheet oder Confortabilitéit déi matkënnt beim mat rapassen an am Fong net géint d'Norm goen, well ech fanne géint d'Norm goen ass awer oft ustrengend oder oft mat bëssen Onsécherheet verbonnen an also ech wollt mer do keng zousätzlech Onsécherheet nach mat drop leeën bei esou engem groussen Event. Jo, dat kann ech ganz gutt verstoen. Virun allem wann een dann op esou en Event geet, da kënnt een un, mierkt een, datt een overdressed, underdressed oder genau richteg ugedoen ass. An dann ass dacks iergend eng Zeremonie. Also et hänkt e bëssen dovun of, fir wat een agelueden ass. Do ginn et och ganz vill Ënnerscheeder. Et si Leit, déi maachen d'Zeremonie just am klenge Krees a maachen dann eng gréisser Party, déi dann e bësse méi spéit ass oder direkt um Uschloss ass. Et gëtt och nach esou Formen, wou et dann d'Zeremonie am ganz klenge Krees gëtt. Da gëtt et iergendwéi een. Aperitif, eng Agapp oder soss iergendeen Umtrunk am ganz grousse Krees, wou dann quasi jiddereen, deen ee kennt, ageluede gëtt. An dann gëtt et nach eng kleng Party, wou déi erëm bësse méi exklusiv ass. An da gëtt et sécher nach honnertdausend aner Formen, déi ech elo net opgezielt hunn. Mee mäi Punkt ass, d'Zeremonie. Du hues jo dann och eng religiéis Zeremonie matgemeet. Also dat war bei mir och, do war et eng kathoulesch, wou ech elo net esou déi Problemer hat fir matzemaachen, éischter fir inhaltlech. Mee wéi war dat bei dir? Also hues du do einfach geduecht, okay ech kucken, wat déi Leit maachen, déi ausgesinn, wéi wa se sech géifen auskennen oder gouf et eng Erklärung virdrun? Wéi ass dat ofgelaf? Jo, mir krute vu menger Frëndin eng grouss SMS, wou alles erkläert gouf, wat ee misst wëssen. An dann och um Moie selwer goufe mer nach bësse gebrieft. An genau, ech hunn dat nach méi opreegend fonnt. Also ech hunn och déi aner Hochzäiten opreegend fonnt, well ech bei alleguerten deene Fester ganz besuergt war fir alles richteg ze maachen an elo net iergendwéi en Hochzäitsdrama auszeléisen. Mee hei war et en enker méi opreegend, well et eng Hochzäit war, wou vill kulturell Reegelen am Spill waren, mat deenen ech eben net opgewuess sinn an déi ech net onbedéngt esou gutt kannt hunn. Zum Beispill, ech ka mech erënneren, um éischten Dag war déi reliéis Zeremonie, de Paat, an do sëtzen zum Beispill all d'Männer op enger Säit vum Raum an all d'Frae sëtzen op där anerer Säit. An dat hunn ech dunn awer eréischt gemierkt, wou ech scho ganz vir mat dobäi nieft der Braut sutz, op der Säit vun de Männer. An hatt hat mech zwar nieft sech geruff a mech ageluede sech nieft hatt ze setzen. Mee ech hat awer Angscht, datt ech do villäicht iergendeppes falsch verstanen hat oder säin Zeeche falsch verstanen hat an datt ech dann kulturell Reegelen do net respektéieren an dann natierlech och nach op alle Fotoe gutt sichtbar virbäi op där falscher Plaz mat sëtzen. Dat war awer zum Gléck alles ok esou, well d'Hochzäit war bei hinnen doheem an do ass et dann net esou streng. War éischter aus Gewunnecht, datt all d'Männer lénks an all d'Frae riets waren. Wa mir awer zum Beispill am Tempel lo gewiescht wären, am Gurdwara, dann hätt. Ech missen op déi riets Säit goen, dann hätt ech net dierfte lénks nieft him sëtzen. Also ech weess net, bäi enger kathoulescher Zeremonie gëtt et elo, mengen ech, net esou vill, wat ee muss beuechten. Virun allem, wann een e puer Joer Massendénger wär, da kennt een dat nach. Ech war och Massendénger.
Mee ech weess awer trotzdem net méi genau, wéini ee muss opstoen a wéini net. Mee do kann een sech dann ëmmer e bëssen un deene Leit orientéieren, déi ausgesinn, wéi wa se Anung hätten. Also et ass dann erstaunlech vill ëm Kanner kréie gaangen an all de Saachen, déi esou gesot gi sinn. Do hunn ech och dann ënnerlech mat der Stier gerunzelt an natierlech probéiert, mer näischt umierken ze loossen. Mee Dat ass dann de Choix vun deene Leit, déi sech bestueden, an dee respektéieren ech dann als gudde Gaascht einfach an denke mer, ok, Dir sicht Iech dat eraus, dat ass dat, wat Dir fir dësen Dag wëllt, an ech muss dat jo net matdroen an dat ass jo ganz ok. Ech fannen et och ëmmer spannend, sech esou Zeremonien unzekucken, well et huet dann awer ëmmer e bëssen esou eppes vun iergendengem magesche Ritual an esou, ok, Lo maan mer dat an dat a lo sidd dir an Aan vu Gott oder vun weem och ëmmer verbonnen an ganz spannend wéi dat sou geet. Ech war mengen ech eng Keier bei enger net reliéiser Zeremonie dobäi, also op der Gemeng, do ass ee jo normalerweis just als als Famill dobäi oder do passen dann oft an de Sall guer net sou vill Leit eran, dat ass dann éischter bësse méi bürokratesch gewiescht, woubäi ech dann och schonn héieren hunn, datt et dann esou Forme gëtt, wou dat dann och méi zeremoniell ass a vläicht nach een eng Ried halen däerf. Dat hänkt, mengen ech, ganz vun de Gemengen of oder vun de Standesämter oder wéi och ëmmer déi Behörden da sech nennen, wéi vill do erlaabt ass un Zeremonie a Ritualer. Hues du esou eppes schonn eng Kéier matgemeet oder éischter net? Jo dat war och tatsächlech fir déi Frëndin wou och all déi aner vill Events waren, do war ech och mat op d'Gemeng an dat war awer éischter manner zeremoniell, also den dat war an der Stad an dat ass zimmlech séier iwwert d'Bün gaangen. Et huet am Fong bësse méi laang gedauert dono all déi Fotoen ze maachen déi nach gemaach sollte ginn oder déi Familljememberen nach wollten hunn. Mee ech hunn dat awer och ganz schéi fonnt. Also deen, deen d'Zeremonie duerchgefouert huet, dee war och ganz lëschteg drop, huet vill Witzer gemaach. Dat war ganz schéin. An dann, wou mer erauskoumen, war normalerweis schéilt ee jo da Räis op d'Koppel. Mee ech weess, dass meng Frëndin ganz besuergt ass ëm d'Déieren. An Räis ze schéissen ass net esou gutt fir d'Dauwen. Dat heescht, ech hat Sonneblumekärer matbruecht an dann hu mer Sonneblumekären op si geheit, déi d'Dauwen dann och direkt ugefaangen hu mat friessen. Dono war mer einfach nach an ee vu senge Liblingspubs een drénken an dat war ganz schéin a relax. Ech war nach ni op enger kathoulescher Hochzäit dobäi, all déi aner Hochzäite waren och mengen ech net reliéis Zeremonien, wou Kolleegen dann offiziéiert hunn an duerch d'Affär duerchgeleet hunn a ganz léif a schéin Saachen a perséinlech Saache gesot hunn. déi elo manner mat Kanner kréien an esou ze dinn haten a sech dann éischter ronderëm d'Koppel selwer gedréint hunn. An dat war a béide Fäll ganz emotional a wonnerschéin. Dann ass déi Zeremonie jo iergendwann zu Enn an dann ass een op eng Party agelueden, souzesoen ee grousst Fest, sief dat um selwechten Dag, sief dat e puer Deeg dono. Da gëtt et esou e puer Saachen, déi een esou maache kann, muss, soll. Ech hu mer dat elo emol esou ënnert dem Schlagwuert Iesse, Feieren, Danzen opgeschriwwen. Et gëtt sécher nach e puer aner Saachen, mee vläicht fänke mer beim Iessen un. Ech hat dat virdru scho gesot, Ech giff probéieren laang am Viraus Bescheed ze soen wat een wat ee brauch, also ob een vläicht vegetaresch ass oder vegan ass oder ob een iergendwelch Allergien huet. Vläicht steet dat och souwisou schonn op der Aluedung drop, dat een iergendeppes kann ukräizen oder iergendwéi soll Feedback ginn. Dat giff ech op jidde Falls maachen. Fir mech ass dat och ëmmer bësse sou e Punkt vun Anxiety. Ech sinn zwar just ënner Guillemeten vegetaresch, dat heescht also relativ Standard fir, mengen ech, vill Restauratiounen an, mee trotzdem ass dat ëmmer bëssen sou een Oh, lo brauch ech erëm meng Extrawurscht an wann dat lo net klappt, da muss ech erëm iergendem Bescheed soen an ech muss mech bespéieren an am Fong wëll ech dat net. Am Fong wëll ech kengem ze Laascht falen, ech wëll just einfach, kee Fleesch iessen, mee an deenen allerwéinegste Fäll, wann d'Hochzäit e bësse méi grouss ass, wäert ee warscheinlech net déi allereenzeg Persoun sinn, déi iergend esou e Special Déng huet. Vläicht sëtzt een och mat deene Leit um Dësch oder kennt se souwisou an da kann ee e bësse gemeinsam duerch déi Saachen duerchliewen, hoffentlech net leiden, mee dat genéissen, wat ee kritt. Jo, dat wiere sou meng Tuyauxen zum Iessen. Ech weess net, ob s du der nach hues? Jo mir geet et do ganz ganz ähnlech well ech sinn nämlech vegan dat ass enker eng Schëpp méi komplizéiert dann well du hues Recht meeschtens gëtt et dann eng Fleeschoptioun an eng vegetaresch Optioun an vegan ass dann eben nach eng Kéier dorower eng extra Wurscht an ech fill mech do och genau sou wéi s du ech dat ass mer immens onangenehm wann ech dann do muss oder misst Problemer man ech misst zum Gléck net well et bei all den Hochzäiten wou ech war ganz perfekt ofgelaf ass an alles gutt gaangen ass. Zemools bei der Hochzäit hei zu Lëtzebuerg hat d'Koppel sech einfach entscheet fir eng Fleeschversioun an eng vegan Versioun. Dat heescht, dat war ganz easy. Do war esouguer bei den Hapecher d'Hallschent vegan an déi waren esou lecker. Ech hu mech wierklech mega gefreet do op där Hochzäit ze iessen, well et war wierklech ganz esou elaboréiert duerchduecht a mega lecker. An dat war mir awer och zum Verhängnis ginn bei der Hochzäit vum Cousin vu menger anerer Frëndin, well Do krut ech zwar herno, wou mer eis gesat hunn an eben dat formellt Iessen ugefaangen huet, do krut ech mäin vegane Plat an dat war alles tiptop a super gutt. Mee do virdrunner war awer nach eng zimmlech laang Period, wou mer an engem Zelt gefeiert hunn a wou ech awer do scho ganz laang näischt giess hat an et sinn och dann rondrëm gaangen mat Tabletten mat sou klengen Häppcher drop, mee déi ware leider all net vegan an et gouf och sou kleng Tellere mat Paella a mat Ham, also et war wierklech vill Iessen do, mee näischt Veganes an dat war da wierklech laang ginn. Dunn hu mer zum Gléck awer eng Statioun fonnt, wou frittéiert Geméis zervéiert gouf, Frituras heescht dat, an déi konnt ech dunn iessen an dat war wéi en Halleluja, dat war sou Fantastesch, wou ech dann schlussendlech awer eppes iesse konnt, well do war et mer wierklech laang ginn an mäi Mo huet ugefaangen ze grommelen. Et ass net ëmmer ganz einfach mam Iessen, mee ech hat bei allen Hochzäiten zimlech Chance. Jo, ech hat eng ähnlech Erfahrung, datt et och Häppercher gouf an do haten se dann Flammkuchen als Häppchen an et gouf awer fir d'éischt d'Fleeschvariant an dunn réischt déi vegetaresch. Dat heescht, ech hunn och bëssen méi laang misse wäerden an War dann och schon bëssen grommeleg drop well ech geduecht hun ah lo hun all déi aner schon eppes gét an ech hun nach näischt kritt an dun ass et dun awer eppes gin an ech hun mech zimlech gefreet. Mee zum Gléck gouf et do och e puer aner Leit déi sech vegetaresch ernährt hun a mat denen ech konnt ech dann e bëssen small talken an mech wonneren dat et nach näischt giff gin an dat ass iwwerhaapt esou een Sou een Thema, den de Smalltalk, wann een net esou vill Leit op enger Hochzäit kennt, dann ass dat ëmmer e bësse schwiereg, wouriwwer een dann esou kann schwätzen. Ech hu mer geduecht, ok, et kann een ëmmer driwwer schwätzen, wéi een d'Leit, déi sech bestueden, kennt. Dat ass iwwer Summer e gutt Ophänkert, well oft kommen dann iergendwelch witzeg Geschichten, och wéi Leit sech kennegeléiert hunn oder wat se an der Schoul esou verbrach hunn oder, oder, oder, un d'Däresliicht, iwwer d'Zeremonie, iwwer d'Location, iwwer d'Iessen sinn esou déi aner Themen, déi mir agefall sinn. An ech muss soen, op där Hochzäit, wou ech elo zu Lech war, do hate sech déi Leit, déi eis agelueden hunn, effektiv, zimmlech vill Gedanke gemeet ween se giffen u wat fir een Dësch sëtzen an mir waren dann esou den Brettspill Dësch, also all Leit déi si kannt hunn well se heiansdo mat deenen Brettspiller gespillt hunn an och aner Leit vun deenen se wossten dat déi gäre spillen. Dat heescht mir haten dann, an dat war och dann esou ugekënnegt op iergend enger Kaart, dat mer deen Dësch wieren an mir wossten dann ok mir hunn ee gemeinsamt Thema, A mir kënnen einfach emol e bëssen doriwwer schwätzen. Ech menge mir hunn dann effektiv esouguer iergend e Spill ausgepaakt a gespillt. Ech weess awer net méi wéineent. Warscheinlech Uno oder esou eppes. Dat ass wierklech eng flott Idee, jo. Ech hat do bei der Hochzäit vum Cousin vu menger Frëndin nach eng Schwieregkeet derbäi, well dat war nämlech eng Hochzäit vun engem spuenesche Bräutigam an engem Bräutigam aus der Dominikanescher Republik. Dat heescht, do gouf Gréisstendeels Spuenesch geschwat. Ech hat zwar e Streak vun, ech weess net, 800 Deeg op Duolingo mat mengem Spueneschen, mee dat war awer nach net esou benotzbar am richtege Liewen an ech hunn, jo, ech hat do e bësse Schwieregkeete mam Sozialiséieren. Et war natierlech jiddereent mega beméit, fir mech dozougehéiereg fillen ze loossen an meng Frëndin huet dann och déi ganz Zäit natierlech Englesch mat mer geschwat an, genau, si hu sech all wierklech druginn, mee natierlech, wa se esou ënner Famill ënner Frënn bass, da fäls de éischter an dat Spuenescht, zemools well och vill Leit do net esou gutt Englesch konnten, Cousin, Cousinen, Bomen a Bopen, déi net vill Erfarung mat Englesch haten. Dat war e bësse schwiereg. Ech war do gréisstendeels roueg deen Owend, hu mat menger Frëndin geschwat an net mat net vill anere Leit. Mee dat war dann esou an dat war och guer net schlëmm. An jo, do ass et da erëm eng Kéier, et geet wierklech net ëm mech an Dofir hunn ech dat och guer net esou schlëmm fonnt an et war trotzdem mega flott an beim danzen brauch ee keng Wierder do kann ech einfach mech mat jidderengem flott amuséieren an dat war ganz egal dass mer net esou einfach matenee schwätze konnten. Dat ass natierlech e grousse Virdeel, wann ee wann ee gären danzt a wann ee gutt danzt. Ech muss soen, normalerweis net esou, mee op där Hochzäit hunn ech effektiv och zu een, zwee Lidder gedanzt. A si haten och esou eng Aktioun, datt een hinne konnt Lidder schécken, déi si sollen an d'Playlist maachen. Dat ass natierlech dann och spannend, wann een dann ëmmer drop wäert, datt säi Lidd da elo kënnt. Ech weess effektiv net, ob mer et dunn. iergendwann awer héieren hunn oder net, mee jiddefalls war do eng zimmlech eklektesch Auswiel an dat huet huet da schonn Spaass gemeet an dat war och e Moment, wou iergendwéi e puer Leit scho gaange waren an et e bësse méi familiär war an do hunn ech mech effektiv dunn getraut. Virum Danzen oder dono oder dozwëschent, ech weess et net, hänkt ëmmer e bësse vun dovun of, wéi et organiséiert ass, gëtt et awer heiansdo och esou Spiller. Gouf et dat bei dir och an wéi hues de dat fonnt? Ech ka mech lo tatsächlech net u Spiller erënneren. Ech menge bei der. Déi Hochzäit, déi war och zu Valencia dann, well déi zwee eben a Spuenie wunnen. An do war et wierklech d'Danze wat am Virdergrond stung, well. Ee vun de Bräutigam ass e professionellen Dänzer an hien ass e Musical-Duersteller an deemno waren och alleguerte seng Kolleeg Innen, begnadet Dänzer an hunn sech do mega amuséiert an och super Tanzeinlagen virgedroen an do huet een sech dann e bëssi ageschüchtert gespiert als Persoun déi, also ech hu jo och mäi ganzt Liewe laang gedanzt mee éischter Ballet an dat kanns de dann net esou do bréngen, do ass éischter eng aner Aart vun danze gefrot. Genau, mee dat war awer mega flott. Un e Spill kann ech mech net erënneren. Ausser dass eng Persoun vum Dësch gouf sou als Entertainer iergendwéi designéiert an dee krut dann sou eng Fläsch Alkohol an da misst en probéieren de Leit déi sou anzefidderen an du kruten déi an du kruten déi dat och direkt an de Mond geschott. Ech konnt leider net matmaachen, well et war Alkohol wou Mëllech mat dra war, mee dat ass meng ech dat eenzegt u wat ech mech erënnere ka vu Spill. Soss, ah, bei menger alleréischter Hochzäit wou ech jeemools war vu menger Cousine, do gouf et e Quiz iwwert si an hiren Mann an de mhm. Quiz hat man tatsächlich auch gewonnen weil ich sitze nieft senger Schwester an dat war net ganz fair ähm, an du Hummer Cactus gewonnen dat war super
cute Go wird bei dir nieft dem Uno auch nach Spieler ja sie hatten so Eng Art Tombola, also d'Spill wär mengt iergendwéi sou mat Musik a mat Stoppen a ween dann iergendeng, iergendeen Objet zu lech an der Hand huet an dann konnt een eppes zéien aus engem, aus engem Kuerf, en Ziedel an do stoung dann eng Sach drop déi een am nächste Joer mam Brautpuer misst maachen, also iergendwéi, ech weess net, am Oktober Champignonen siche goen, am Dezember Glühwäin op de Chrëschtmaart drénke goen. Also et waren ëmmer esou Saachen, ech mengen et war fir all Mount eppes. Dat hunn ech am Fong och ganz léif fonnt. Déi Hochzäit war dobaussen an do gouf et dann direkt niewendrun nach eng Hochzäit an déi hat e bësse méi penibel Spiller. Also do war ech da e bësse esou, okay, ofschreckend Beispill, gutt, datt ech op där Leit der Hochzäit sinn. Mee jo, also ech mengen do muss een sech dann ëmmer iwwerleeën, ok meng ech mat, geet et duer wann ech einfach am Hannergrond stinn an bësse laachen. Et kann méi onangeneem sinn, mee do kann een sech meng ech dann ëmmer dezent zeréckhalen, wann een net onbedéngt do wëll matmaache bei deenen, bei deene Saachen. Du sos grad, dass déi Hochzäit dobausse war an dat huet mech dann och nach eng Kéier drun erënnert, well déi Hochzäit a Spuenien, déi war och tatsächlech dobaussen an do war et och immens waarm dofir, dass et Oktober war. Mee dunn no sou ongeféier der Hallschent huet et ugefaangen ze reenen an dann ass et ëmmer méi donkel ginn an ëmmer méi stiermesch an mir waren an sou engem Zelt. Dat heescht, mir sinn am Fong net direkt naass ginn, mee et huet awer op eemol ugefaangen sou e bësse bedrohlech ze wackelen. jo do misst mer mengen ech och bessen éischter wéi geplangt an dee richtege Sall era goen an do huet dann och sou staark gereent dass et am Sall souguer e klenge Leak gouf an dann besse Waasser sech um Buedem gesammelt hat dat heescht do hat d'Wieder dann net sou ganz matgespillt. Haas du schonn eng Kéier dass d'Wieder Stréch duerch d'Rechnung gemaach huet oder een Haaptcharakter op der Hochzäit war. Dat effektiv nach net. Also do muss ech soen, datt ech bis elo ëmmer Chance hat, datt se entweder dobanne waren oder wa se dobausse waren, dat Wieder effektiv ëmmer matgespillt huet. Wat bei verschiddene Locations effektiv gutt war, well Ech erënnere mech op d'mannst un eng Hochzäit, déi e bësse méi wäit vum Schuss war. An do wier et, meng ech, schwéier gewiescht, fir sech iergendwou wierklech ënnerzestellen. Also als all déi Leit, do hätt een da warscheinlech missen einfach heem goen, wann et do gestiermt hätt. Ech weess net, ob se do och eng Alternativ nach esou en Ass im Ärmel nach gehat hätte wou se nach hätt kinnten auswäichen, dat weess ech net, mee dat war jo e bëssen e bësse risky, mee zum Gléck ass alles gutt gaangen an do muss een da vläicht och einfach drop hoffen dat d'Wieder hält, mee jo also esou eppes hat ech bis elo nach net. Ech giff nach gären iwwer een Thema schwätzen, wat mer elo schonn esou e bëssen ugeschwat hunn, ouni et unzeschwätzen, nämlech ëmmer wa mer gesot hunn, dat ee sech am Hannergrond hale kann. Rieds ass vun de Fotoen. Wéi hues du dat bei deenen Hochzäiten, wou s du elo wäers, erlieft? Bass du op ville Fotoe gelant, ganz vir? Op der falscher Plaz an, an der falscher Rei oder hues du dech dann awer éischter an den Hannergrond verzunn? Jo, ech muss soen, ech sinn ëmmer éischter gären am Hannergrond, well ech einfach ze vill Angscht hunn, dass et vläicht déi perfekt Foto ass vun der Koppel an dass si sech mega iwwert déi Foto gefreet hätten an da stinn ech iergendwéi am Hannergrond an ech maachen eng komesch Grimass oder esou. Dofir sinn ech am Fong ëmmer éischter fortgaangen, wann d'Fotograf, in a meng Géigend koum an Engersäits war dat gutt, well ech hunn tatsächlech och keng Foto ruinéiert, mengens Wëssens. Anerersäits hunn ech dann awer och bësse schued fonnt, dass ech op relativ wéinege Fotoen da schlussendlech drop war. Jo, besonnesch op där Hochzäit zu Valencia hunn ech mech express net dobäi gestallt, well si hunn eng Familljefoto gemaach an du weiss, ok, hei sinn ech elo net gefrot als glorifizéierte Plus One. Do stellen ech mech elo mol beduecht op d'Säit an dann huet awer d'Tatta vu menger Frëndin gesot, Nee, d'Ella muss och mat der Foto, geet d'Ella sichen. an dat hunn ech esou süß fonnt an esou häerzeg fonnt, dass si mech awer och mat dobäi wollten hunn. An genau, dat war dann meng positiv Erfarung mat Fotoen, wou ech am Fong awer éischter negativ Gefiller dozou hunn. Dat heescht, jo, et kann awer och ganz schéi sinn a ganz süß sinn, wann s de dann extra dobäi gefrot gëss. Wéi fills du dech dozou? Jo, ech sinn am Fong och net ëmmer esou gären op deene Fotoen drop. Dat heescht, ech probéieren dann och, mech éischter am Hannergrond ze halen. Ech mengen, si hunn eng grouss Gruppefoto gemeet op där leschter Hochzäit, wou ech elo war, also wou mer dann alleguerten iergendwou stoungen an d'Fotograf, in vun uewen erof eng Foto gemeet huet. Ech hu gesot, okay, do stinn ech einfach an der Mass, dat, do falen ech wieder net net ze vill op hoffentlech an dann haten déi effektiv en riesege Plang ganz detailléiert ausgemeet mat weem se alles wéi de Pot Fotoe maachen, wat fir Gruppe vu Leit missten op Fotoe mat an vue dat ech jo am Fong just plus one war méi oder wéineger war ech natierlech net op deene Lëschten drop, dat heescht zu där Zäit konnt ech mech dann mat deene Leit, déi och net op deene Lëschten drop wären, ënnerhalen oder mat deenen, déi grad net fotograféiert gi sinn, ënnerhalen. Mee ech hu mech do net missen iergendwou mat histellen. Ech hat e bëssen Angscht, datt, datt se en Art Kategorie hätten, elo kommen all déi Leit, déi mer am Fong net esou gutt kennen a mir maachen eng Foto vun deenen. Mee dat haten se dunn net. Mee et ass natierlech och, jo, e bësse witzeg, wann een dann esou, ok, et ass elo un dir, du muss elo bei där Grupp mat op d'Foto. Dat schéngt dem Brautpuer immens wichteg geweecht ze sinn, fir ganz vill Fotoen a ganz eng gutt Dokumentatioun ze hunn vun deem, wat op hirem Dag geschitt ass. Dat ass jo voll ok an dat ass jo och ënnerstëtzenswäert, wann déi Leit wëllen déi Erënnerungen hunn, déi se dann hunn. An dann stellen ech mech och op eng Gruppefoto, mee ech muss vläicht och net dann super ëmmer am Virdergrond sinn oder probéieren do virun d'Lëns ze lafen, wann grad iergendwelch aner Fotoen gemeet ginn. Heiansdo ginn et och esou. Alternativ Modeller wéi mir hunn just ee Fotograf, eng Fotografin déi rondrëm leeft an quasi offiziell Wedding Photographer ass an soss mécht keen esou wierklech vill Fotoen. Gi Leit déi dann esou déi Einweg Kameraen op den Dësch stellen an da kann sech all Dësch oder all Grupp auswielen, wien da lo vun hinnen Fotograf, in ass an esou Schnappschëss maachen. Dat fann ech am Fong och eng ganz léif Idee. Oh, dat ass süß.
An wat een och oft gesäit, wou ech awer selwer nach ni d'Chance hat sou ze soen, dat ass dat et dann esou eng Photobooth gëtt, esou een Automat wou een sech kann drasëtzen, wou een sech vläicht och ka verkleeden an da kann een esou seng seng Fotoe maachen an déi da vläicht och nach mathuelen. Fand ech och ganz léif. Jo, dat gouf et tatsächlech zu Valencia. Dat war och mega flott, fir sech do ze poséieren an einfach e bëssen silly Fotoen ze man. Dat war cool. A wou s de elo och geschwat hues driwwer, net am Virdergrond ze sinn, do ass mer am Fong opgefall, déi Fotoe vu Valencia hunn ech zwar nach net gesinn, mee vue dass ech do war mat der Cousine vum Bräutigam sot sech och ganz vir mat bei der Famill an sot och um Dësch vun der Famill an ganz vir wou bei der Zeremonie wou si dann eben duerch d'Mëtt, weess de déi klassesch Zeremonie wou een duerch d'Mëtt erakënnt an da vir schwätzt an do goufen et och wann ech mech richteg erënneren 3 Fotograf, innen an. Oh wow.
ee Videograf souguer och, mengen ech, also dat war och immens gutt dokumentéiert an jo, wann ech elo driwwer nodenken, wou ech mech esou opgehalen hunn a mat weem ech mech opgehalen hunn, da mengen ech, wäert ech dann awer op deene Fotoe villäicht bësse méi present sinn, wéi et mer léif wier. Mee bon, dat bleift ofzewaarden. Wann déi Fotoen da bis verschéckt ginn, da kann ech dann en Update man.
Dat gesäis de jo dann, wann se bis do sinn. Jo, oft dauert dat e bëssen, bis et do eng Dokumentatioun gëtt an dann kann een dann. Wat fir Grimassen ee geschnidden huet oder net. Jo.
Et gouf och eng Foto vun där anerer Hochzäit, wou ech op der Danzpist ganz engagéiert sinn an dat ass elo net déi flatteringst Foto vu mir, déi et gëtt, mee et gesäit een awer, dass ech Spaass hat an dat ass dann Awer nach dat Wichtegst. Jo, ech mengen, dat ass am Fong och e gudde Fazit, op d'mannst ass et mäin. Jo.
Also, fir mech ass super verständlech, datt ee ganz komesch a ganz villschichteg Gefiller zu esou enger Hochzäitsaluedung huet. Mee ech denken, dat Wichtegst ass, wéi mer elo oft gesot hunn, datt ee probéiert, dat ze éieren, datt d'Leit een agelueden hunn a probéiert, esou vill Spaass wéi méiglech ze hunn a, jo, sech selwer e bëssen zréckhalen. dass een selwer net den main character op iergend enger Hochzäit. An dann wärt dat ganzt schon riicht aus goen. Jo, meeschtens huet ee jo och d'Méiglechkeet ze flüchten, wann et net grad eng Hochzäit ass, déi esou op enger Location ass, wou een, wou déi ganz Hochzäitsgesellschaft op eng einsam Insel geflu ginn ass, dann gëtt et méi schwéier. Oder op engem Boot, geet och net. Ja, dat hänkt dovun of, wéi gutt s de schwamme kanns. An a wéi verzweifelt s de bass. Effektiv.
Dann si mer um Enn vun dëser Episod ukomm. Ech soen dir, Ella, Merci fir den Erfahrungsaustausch. Dat war ganz flott An ja. interessant. An ich hoffe, dass man lo den Leuten, die sich vielleicht denken, oh nee, ich muss op eng Hochzeit, e bisschen Mut konnten zouspriechen. Ich wees dat äh, mir dat wahrscheinlich e bisschen geholfen hat, so Sachen ze heieren, iert ich op eng Hochzeit gegangen wir. Me lo weess ech dat jo an kann op déi nächst dann bësse méi entspaant goen. Bon, ech krut elo nach keng Aluedung fir dëst Joer, mee vläicht kënnt dat jo nach. An dann bleift mer nach dir Ella an eisen Noeschterinnen schéin zwou Wochen ze wënschen bis et da rëm heescht méi wéi Sex. Genau, merci dir och fir d'Konversatioun. A merci eisen Nolauschterer, innen a bis ganz geschwënn! Ciao!
Eng gutt Fro, gutt gefrot!
Dual Control System Den Dual Control System beschreift, wéi sexuell Loscht funktionéiert. Dual bedeit zwee. An eisem sexuelle Gehier gëtt et zwee verschidde Systemer, déi d'Kontroll hunn. Accelerateuren a Bremsen, dat kanns de der metaphoresch wéi bei engem Auto als Gaspedal a Bremspedal virstellen. Et kann extrem hëllefräich sinn ze wëssen, wéi genau déi zwee Kontrollsystemer funktionéieren, fir déi eegen Erreegung a Loscht besser kënnen ze verstoen. Wéi funktionéiert d'Gaspedal? Et gi Beschleuneger, déi op d'Gaspedal vun eiser Erreegung a Loscht drécken. An der Fachsprooch nennt een dat de Sexual Excitement System, ofgekierzt SES. Dëse System kann duerch Kucken, Fillen, Richen, Héiere, Schmaachen oder Fantaséieren aktivéiert ginn. Eis Gehier a Sënnesorganer scannt déi ganzen Zäit eis Ëmwelt no sougenanntene sexuell relevanten Stimulatoren of. Dat passéiert, ouni datt mer et matkréien, souzesoen automatesch. Wa sexuell relevant Stimulatoren entdeckt ginn, schéckt d'Gehier un eise Kierper an eis Genitalien e Message, datt se sech sollen uschalten. Wéi fonctionnéieren d'Bremsen? D'Bremspedal gëtt och nach an der Fachsprooch Sexual Inhibition System genannt, SIS. Inhibition heescht Hemmung, Ënnerbannung, Zréckhalen. Domadder ass elo net gemengt, dass ee schei ass, mee och do geet et ëm neurologesch Messagen, déi dem Kierper an de Genitalie matdeelen, Nee, Stopp, schalt dech aus. Hei ass et wichteg ze wëssen, et ginn zwou Zorte vu Bremsen. Esou wéi beim Auto kann een déi als Bremspedal an Handbrems verstoen. D'Bremspedal funktionéiert ähnlech wéi d'Gaspedal. Dës Brems bemierkt all potentiell Bedrohungen. Alles wat mer gesinn, héiere, richen, beréiere, schmaachen an Signaler sent déi soen, Hm, elo léiwer net. Wéi d'Foussbrems beim Auto, reagéieren se op momentan Reizer. An dat ass alles wat d'Gehir als gudde Grond interpretéiert elo net erreecht ze sinn. zum Beispill de Risiko vun enger STI-Iwwerdroung oder ongewolltener Schwangerschaft, well kee Kondom do ass, oder sozial Konsequenzen, well een an der Ëffentlechkeet ass. Dës Brems ass den Dag iwwer dofir verantwortlech, dass mer net déi ganzen Zäit onugemiess erreecht sinn, zum Beispill bei engem Meeting oder bei engem Owesiesse mat der Famill. Et ass och dee System, deen den Aus-Knäppchen dréckt, wann mëtte beim Sex en Elterendeel oder Geschwëster aus Versehen d'Dier opmaachen. Déi zweet Brems ass e bëssen anescht. Si mécht e méi luest, mee dofir stännegt Nee-Merci-Signal, wéi d'Handbrems am Auto. Wann ee probéiert mat ugezunnener Handbrems ze fueren, da kënnt ee vläicht un d'Zil, mee et dauert alles vill méi laang an et brauch ee méi Bensinn. Wärend d'Foussbrems éischter Angscht viru Konsequenzen huet, ass d'Handbrems déi, déi mat der Angscht virun Versoen ze dinn huet. Zum Beispill Angscht keen Orgasmus ze hunn oder Suergen doriwwer ob ee sexy genuch ass oder wéi déi Persoun déi eis beim Sex plakeg gesäit eise Kierper bewäert. Wéi funktionéiert Erreegung? D'Emily Nagoski seet, Arousal is the process of turning on the ons and turning off the offs. Dat heescht, fir erreecht ze sinn, muss een op de Gas drécken a vun der Brems erof. Et brauch een déi zwee Mechanisme vum Dual Control System, an d'Schwieregkeet ass hei, déi zwee Systemer funktionéieren onofhängeg vuneneen. Andeems de Gas gedréckt gëtt, geet net automatesch d'Brems aus. Wann déi zwee Systemer net am Gläichgewiicht sinn, da klappt et oft net esou, wéi mer dat wëllen oder mir mierken, datt et nach kéint méi flott sinn. An dëse Momenter kann ee sech froen, Läit et dorunner, datt d'Gaspedal net genuch stimuléiert gëtt? Oder ginn d'Bremsen ze staark stimuléiert? Stinn ech grad gläichzäiteg um Gas an op der Brems? En heefege Feeler, dee Leit maachen, wa se e Mangel un Erreegung oder Loscht spieren oder keen Orgasmus kënnen hunn, ass, datt se mengen, datt et um Gaspedal mangelt. Et ass awer vill méi warscheinlech, dass se enzwousch op der Brems stinn. Dofir ass et net nëmme gutt ze kucken, wat ee schéin a sexy fënnt, mee och dorobber, wat d'Grënn kënne sinn, déi déi eege Bremsen aktivéieren. Hei ass et wichteg ze wëssen, datt Erreegung net nëmmen dovunner ofhängeg ass, wéi staark d'Gaspedal stimuléiert gëtt a wéi mann d'Bremsen, mee et och drëms geet, wéi empfindlech deng Bremsen an däi Gaspedal op Stimulatioun reagéieren. An dës Empfindlechkeet ass dat ganzt Liewe laang méi oder manner stabil. Et kann ee veränneren, wat een als sexuell relevant an untörnend wouerhëlt, an et kann ee Situatioune verréngeren, déi bei engem op d'Brems trëppelen. Mee wéi vill Stimulatioun den Accélérateur brauch, also den SES, oder wéi schnell eisen Nervesystem op d'Brems trëppelt, den SIS, dat kann een net beaflossen. Wann s du wëlls wëssen, wéi sensibel däin Sexual Excitement System oder däin Sexual Inhibition System sinn, dann kanns du den Test vum Emily Nagoski maachen. En heescht Sexual Temperament Questionnaire. Du fënns en op der Websäit sexpodcast.lu ënnert dëser Rubrik zum Dual Control System. Wéi halen ech op, op d'Bremsen ze drécken? Bei munche Leit gëtt Erreegung éischter duerch intern Ängscht gebremst, zum Beispill ze laang ze brauche fir erreecht ze sinn oder d'Suerg net attraktiv ze sinn. Bei anere sinn d'Bremsen éischter vun äussere Facteuren, zum Beispill kal Féiss, d'Suerg beim Sex erwëscht ze ginn oder datt ee vergiess huet d'Wäsch opzehänken. Fir jiddereen ass e bëssen ënnerscheedlech wat bei engem op de Gas a wat op d'Brems dréckt, mee generell kann ee soen, datt Stress ëmmer op d'Brems dréckt. Wa Stress däin Thema ass, da lauschter an d'Rubrik zu Kapitel 3 a 4 eran. Och eng negativ Vue op den eegene Kierper souwéi kulturell verankert Schummt vis-à-vis vu Sexualitéit dréckt ëmmer op d'Brems. Well wat mir als sexuell relevant an untörnend wouerhuelen a wat als bremsend, ass net ugebuer, mee mir léieren dat an eisem gesellschaftlechen a kulturelle Kontext. Wann s du wëlls méi zum Thema Selbstkritik, kulturelle Kontext an den Afloss vu Sexnegativitéit gewuer ginn, da lauschter an d'Rubriken zu Kapitel 5 eran. Eng empfindlech Brems, onofhängeg vum Gaspedal, ass de stäerkste Facteur fir sexuell Onzefriddenheet a Problemer. Et ass awer esou, dass vill Leit eng duerchschnëttlech sensibel Brems hunn. Mee et ka sinn, dass ganz vill Bremsfacteure sech unheefen. wéi zum Beispill Stress am Job, Erzéiungsberechtegung, niewebäi nach aner Verpflichtungen an on top d'Gefill oder den Drock, musse Sex ze hunn oder souguer gudde Sex ze hunn an e schlecht Gewëssen ze kréien, wann ee keng Loscht huet. Fir opzehalen op d'Brems ze drécken, ass déi kuerz Äntwert, Reduzéier däi Stress, sief léif zu dengem Kierper a looss déi falsch Virstellungen doriwwer lass, wéi Sex funktionéiere soll. Fir e Raum dofir ze maachen, wéi Sex tatsächlech an dengem Liewen funktionéiert. Ganz konkret kanns du ausserdeem déi weider Aarbechtsblieder vum Emily Nagoski maachen, déi ech der och nach ënnert dëser Rubrik verlinkt hunn. Dat eent heescht Turning off the offs, fir besser ze verstoen, wat deng Bremse sinn a mat wéi enge Strategien s du hinne kanns begéinen. an Sexy and not so sexy contexts, fir ze verstoen, wéi eng Kontexter fir dech gutt an net esou gutt funktionéieren. Passend dozou kanns du och an d'Rubrik vu Kapitel 3, Stress and sex in context, eralauschteren. Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara punkt lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni datt mer är Nimm nennen.